Çîroka fasuleyên bi sihîr. Hebû carek ji caran xêr û xweşî bibarin li Hazûr û guhdaran. Hebû tu nebû, dibêjin carekî li gundekî bi navê Azet, Azad, kurikek hebû. Azad tevî diya xwe li cotgehekê piçûk dijiya. Li cotgehê herdu jî gelek dixebitîn, karê pir giran dikirin, lê dîsa jî debara wan çênedibû. Rojekî dayika pîr biryar da ku çêleka xwe bifiroşe çimkî çêlek êdî şîr nedida wan. Azad ji diya xwe re got, Daya heyran bihêle ez wê bibim bazarê û bifiroşim. Diya vî got, Madem tu dixwazî, bila be kurê min. Lê baş bazara xwe bike wê bi erzanî nede, herî hindik Dehora xwe bixwaze û azad bi benê stê çelek girt û ket riya bazarê. Ew hê ji malê zêde dûr neketibû ku kalê krîspî û delalok rastî wî hat. Rojbaş ajad azad got kalê rîspî Tu bi ku ve diçî wisa bi vê çelekê? Azad got Rojbaş kalo ez ê wê li bazarê bifroşim û ji pereyek baş qizanc bikim. Kalê rîspî got Eger tu bixwazî dikarî Pir dewlemend bibî. Ez dixwazim çêleka te bikirim lê ez ê di şûna wê de ha vê fasilê bidim te. Azad şaş û metel ma û got, Hûn henekî xwe bi min dikin, kalo, ji bo vê çelekê ez herî hindik deh were xwe dixwazim. Him, ma tu bawer dikî ku ez ê wê bi fasileyekî biguherinim? Kalo got, Lê belê ev fasileyekî bi sihîr e. Eger tu wê biçînî tenê di şevekê de ew ê bigihêje heta asîmanê. Azad şaşma û di dilê xwe de got, Heta asîmanê? Bi vê pêşniyarê kefa azadgerek hat û fikirî ku dema ew wê fasulyeya bi sihir biçîne hem wê kefa diya wî were hem jî hemû cîranên wan wê werin bexçeyê wan û li vê fasulyê mezin bi heyranî temaşe bikin. Îca Azad çereka xwe bi fasulyekî da û bi coşekî mezin û pir jixwe qayîl bi lez û bez wegeriya malê xwe. Lê gerek nake mirov zêde behsê bike ka piştê ku vê çîroka xwe ya bazariyê ji diya xwe re got çawa morala wî bi carekî xerab bû. Çimkî diya wî pir pir aciz bû û ji Azad re got ehmeq o, ker o, bêaqil o. Dûre ji dayika pîr li ser kursiyê kironiş û dest bi girinê kir. Azad ji ber girina diya xwe pir xemgîn bû. Îca Feqîro bi vê hirs û xemgîniyê re ahişt vê fasuleyê ji pajê avêt derve û ew jî giriya. Dora rojê Azad beriya diya xwe ji ew şiyar bû û bi lez û bez derket bexçeyê ji bo ku ji diya xwe re li bexçeyê taştê amade bike. Lê belê dema wî gavê xwe avêt derve, şa çû metelma. Çi ku ev fasulye ku kalo dabûye şîn hatîbû û bûbû darek pir mezin. Ev wisa mezûn û wisa bilind bûbû ku guliyên wê di nav ewran de winda bûbû. Azad qet dûdil nekir û hilkişiya ser dara fasulyeya, îcar hilkişiya, hilkişiya, hilkişiya heta ku ew gihîşt asimanê, paşî ew derket ser ewran û li vir meşiya. Azad piştî meşeke dûr û dirêj gihîşt qesrekê. Di wê qesrê de wekî ku kes nedijiya. Azad çû derî we kir, ket hundir û li nav qesrê ode bi ode geriya. Waew! Çiqas delal bû ew der! Hemû bi mobilya û bi tiştmiştên pir delal hatibûn xemilandin. Lê belê bi cayekî dêwek mezin derket pêşiya Azad. Azad qet cesereta xwe winda nekir û ji devê re got, Rojbaş, xanima delal, ji kerema xwe hûn dikarin piçek xwarinê bidin min? Ez gelek birçî me. Dêvê got, Kurikê delal, tu hatiyê wê derê çi dikî? Mêrê min hutek e li şûna ku em xwarinê bidin te, tu ê bibî xwarinê ji mêrê min re. Azad hê bersivek nedabû ku bi carekî dengek ecêb ji derve hat, Gurm, gurm, gurm, gurm. Dêvê got, Zû xwe li pişt dolabê weşere, zû! Azad xwe veşart û dît ku hutek ket hundir. Di destekî wî de torbeyek, di yê din de jî miyek hêbû. Hûtê qerasê torbe avêt koşeyek û zêrên tê de rijiya erdê. Pişt re jî wî de dora xwe bêhn kir û bi dengekî bilind qiriya, Bêhna goşta teze tê pozê min! Dêvê yanî jina Hût lê wegerand got, Helbet wê bêhn were. Ew bêhn, bêhna min ya di hembêza te de ye. De zû here wê amade bike ji bo ku ez jî wê bipîjinim. Hût bi ya jina xwe kir dêvê jî rabû ew mî pijand û danî ber mêrê xwe. Hût xwarina xwe xwar û çûraza pişt demekî kûrt ji ber xûrexûra hût dîvarên qesrê hejiyan. Îca Azad jî bi hêdika ji cihê xwe derket ew torbeya zêran avêt ser pişta xwe û bi reverev çawa hatibû wisa jî vegeriya mala xwe. Di wê navberê de Diya Azad jî li ber derê li kurê xwe geriya û ket nav fikaran piştre di dilê xwe de got, Feqîrê min doh êvarê ez wisa bi ser de pir qiriyam ku herhal ew ji malê çû û carekî din hev û vedigere, venagere. Lê dema ku Azad ji dara fasulê daket erdê, diya wî şaş û metel ma û bi kêfxweşî çû cem wî ji bo ku wî ma çi bike. Lê Azad ji diya xwe re got, Dayika min a şîrîn, tu dibînî ku ev fasulê bi rastî jî bi sihir bû, kerem bike, ev ji bo te ye û wî ev torbeya tijî zêr da diya xwe. Jinika feqîr serê xwe rakir asîmanê û spas kir ji ber ku kurek ewqas jêhatî daye wê û ew herdû bi rojan bi saya van zêrên Hûtî di di kêf û xaşiyê de jiyan. Piştî çend mehan, zêr hemû xelas bûn û Azad biryar da carekî din here wê qesra nav Ewran. Îca ew dîsa hilkişiya ser dara fasulye û çû xwe gihand wê qesrê. Dema ew ket nav qesrê, bi kubarî silav da dêvê û got, Rojbaş xanima delal, ji kerema xwe hûn dikarin tiştekî xwarinê bidin min? Dêvê bi ser wî de qiriya got, Pîso, ma tu fêdû nakî ji min, xwarinê dixwazî, cara din tu hatî vir û te torbeyek zêrê me dizîn. Berî ku Azad Dêvê xwe veke û tiştek bibêje qesir dîsa hejiya û dengê piyê hût hat, Gurm, gurm, gurm, gurm. Dêvê bi lez got, Zû baz de xwe di nav firûnê de weşêre. Azad ji bo xwe weşêre xwe avêt nav firûnê lê belê wî deriyê firûnê hinek vekirîşt ji bo ku bikaribe bibîne ka hût wê çi bike. Hûtê qerasa birazekî qelew û qefesek danîn ser maseyê, piştre Hût derdora xwe bêhn kir û bi dengekî bilind got, Bêhna goştê teze tê ber pozê min. Erê, rast e got devê, lê ew bêhn bêhna vî berazî ye, ka aliya min bike, em vî hezir bikin û bipejînin. Hût got, Erê, jixwe dilê min jî pir dibijîya berazekî ku di firnê de hatibe pejandin. Nan got devê, baştir e em wî berazê bi don di koza agir de bipijinin. Înca dêv û hut bi hev re ew beraz di argunê de birastin û bi îştahekî ecêb xwarin. Piştê xwarinê jî hut deriyê wê qefesa vekir û jê mirîşkekî zêrin derxist, wî ew danî ser masê ew got, hêkekî zêrin bike û mirîşk hêkekî zêrin kir. Hût mirîşka zêrin girt û hinek miz da, dûrê çavên wî hatin girtin û ev di paldanka xwe de di xewre çû. Tam di wê kelê de Azad ji cihê xwe veşartibû derket û bi carekî mirîşka zêrin girt û bi reverev dîsa çawa hatibû, wisa jî baz da çû malê xwe. Ji wê rojê û şûme êdî halê Azado diya wî pir xweş bû çimkî mirîşkê her roj hêkek zêrîn dikir. Lê belê piştî ku çend meh derbas bûn Azad ji jiyana xwe ya aram aciz bû. Wî dixwest carekî din here wê qesrê û xezineya hût û devê bibîne Îca ewra bû, dîsa çû wê qesra new ewran û fikirî ku wê baştir be xwe nîşanî hûd û devê nede. Azad wê carê xwe li pişt çewelek arwan veşart. Piştî demekê dîsa deng hat, gurm, gurm, gurm, gurm. Hûd ket hundir û dîsa dorê xwe bêhn kir û bi qîrîn got, Bêhna goşte teze tê pozê min! Bêhna goşte teze tê pozê min! Jina hûd, yanî dêv, çû li pişt dolabê nihêrt, Ku Azad cara pêşî xwe li vir veşartibû, piştrê jî çû li nav firnê nihêrt lê belê wê tiştek nedît. Ev herdû li ber li her derê malê li Azad geriyan lê qet nehat bîra wan ku pişt çewarê arvan binêrin. Dawiye ew wisa fikirin ku xelîtine dûre ew rûniştin çêlekê kir bi rastî xwarin û Azad jî li wan temaşe kir. Piştê xwarinê hût çû ji nav dolebê çengekî zêrin derxist. danî ser masê û got, Lê de çengazêrên û çengazêrên xwe bi xwe dest bi lêdanê kir. Muzîka wê wisa bi aram û delal bû ku Hûd û jina wî ji xwe ve çûn û serê xwe danin ser masê û razand. Dema ku xirexur û pute pûfa wan dest pê kir, Azad ji cihê xwe derket, çengazêrin girt û baz da. Lê ew tam ji qesdê derdiket ku ji ber lez û bezê çenga di destê Azad de li derî ket û wê dîsa dest bi lêdanê kir, rong, rong, rong. Hut bi dengê çenga zêrin şiyar bû û dît ku Azad çenga zêrin girtiye bin çenga xwe û baz dide. Îca wî ji baz da ji bo ku azad bigire û azad li pêş hût li paş û azad li pêş hût li paş baziyan û beziyan. Azad dawiya xwe gihand guliyê dara fasuliyê û xwe berda jêr. Piştî azad hût jî xwe ji gulê darê fasuliyê berda. Lê hût hê tam da neketibû ku azad xwe gihand malê û ji bo ku dara fasuliyê ji binî we jêke Çû bivirek anî û hat li binê darê da. Wî çawa lê da dara foslê bi carek qelibî û hûtê qerase jî bi vê giraniya xwe ser serkî ket erdê û bi erdê we zeliqî. Ji vê rojê û şinde Azad êdî nikaribû here bê qesra nav Ebran lê ji xwe ev wisa tirsiyabû ku dilê wî bi xwe jî êdî nedixwest tiştekî wisa bike. Bi saya hêkên zêrîn, halê Azad û Diya wî pir baş bû û çi û çi cara ku wan dixwest bêhna xwe wedin, diçûn li mizûka xweşa çênga zêrîn guhdarî dikirin. Çîroka me qediya, xêr û xweşî li hazir û guhdaran bariya, yan jî çîrokê me Çûleqetê, Rehmet Dayû Baw Cim'atê.